Хәерле көн, балалар! Сезне янәдән күрүемә мин бик шатмын. Бүгенге дәресебезнең темасын белер өчен сезгә кечкенә генә әкият сөйләп китәсем килә. Борын-борын заманда яшәгән ди ике дус, табигать һәм кеше. Алар бик тату яшәгәннәр, Табигать кешене ашарткан, эчерткән, киендергән, дошманнардан саклаган. Дусты авырса, аны шифалы үләннәр, җиләк-җимеш белән дәвалаган. Кеше чәчәкле болыннарда йөргән, кошлар тавышын тыңлап хозурланган, челтерәп аккан чишмәләрдән су эчеп сусавын баскан. Шулай итеп, кеше көчле баһадир булып җитлеккән. Көннәрдән бер көнне кешене бу уңайлы тормыш туйдырган. Ул табигатькә каршы баш күтәргән. Аның болыннарын таптаган, агачларын кискән, урманнарын яндырган, елгаларны пычраткан. Табигать ямьсезләнгән, эчә торган сулар кипкән, шифалы үләннәр сулган, сайрар кошлар тынган. Кешегә бик күңелсез калган. Ул яңадан дуслашырга дип табигатьне эзләп киткән. Күпме генә эзләсә дә, ул үзенең элеккеге якын дустын таба алмаган. Кеше үзенең ялгышын аңлаган. Дуслыкны яңадан кайтару өчен ул җиң сызганып эшкә тотынган. Тырышып-тырышып, югалып баручы үсемлекләрнең, кошларның, хайваннарның, бөҗәкләрнең исемнәрен бер җыентыкка туплый башлаган. Һәм ул җыендыкны ул Кызыл китап дип атаган. Укучылар, бүгенге дәресебезнең темасы Кызыл китап белән бәйле. Без сезнең белән Россиянең төрле төбекләрендә яшәүче хайваннарның, үсүче үсемлекләрнең Кызыл китапка кертелгән төрләре белән танышырбыз. Ә Кызыл китап нәрсәне аңлата соң? Бик дөрес, Кызыл китап кисә түтесе булып тора. Кызыл китап Халыкара табигатьне саклау берлеге тарафыннан 1964 елда гамәлгә куела. Бу китапка ашыгыч рәвештә яклауга мохтаҗ үсемлекләр һәм хайваннар, гөмбәләр турында барлык мәгълүматлар кертелә. Һәм хәзерге көндә ул Швейцариянең Морхе шәһәрендә саклана. Ләкин хәтта Халыкара Кызыл китапка да сирәк үсемлекләрнең һәм хайваннарның барлык төрләрен дә язып бетереп булмый. Шунлыктан һәр ил үзенең Кызыл китабын төзи башлый. Һәм безнең илдә беренче булып СССРның Кызыл китабы 1974 елда эшләнелә, ә Россия Федерациясенең Кызыл китабы 2001 елда дөнья күрә. Укучылар, әгәр дә без Кызыл китапның битләренә күз салсак, аның битләре төрле төсләр белән күрсәтелгән. Хайваннар төрле төстә бирелгән. Мәсәлән, бар, зәңгәр төс белән бирелгән хайваннар, кызыл төс белән бирелгән хайваннар. Алар нәрсә аңлата икән соң? Әйдәгез, якыннанрак шулар белән танышып китик әле. Кызыл битләрдә бик аз калган, үлеп бетеп баручы төрләр кергән. Мәсәлән, төнбоек, Венера башмакчыгы, Амур тигры, Ак барс, Кызыл бүре һәм башкалар. Аларны үрчетер өчен махсус питомниклар ясыйлар. Сары биттәге төрләр бик тиз югалып баручылар, алар инде бик аз калган. Яшел биттәге төрләрне кешеләр саклап, үрчетеп күбәйткәннәр. Аларга хәзер бетү куркынычы янамый. Ак битләрдә аерым территорияләрдә генә яшәүчеләр, аларны сакламасаң, алар бөтенләй юкка чыгачак. Соры битләр дә аз өйрәнелгән төрләр. Алар кешегә бик күренеп яшәмиләр. Укучылар, ә менә кара биттәге җәнлекләрне инде без җир йөзендә бүтән күрә алмыйбыз. Аларны кешеләр юкка чыгарган. Без аларның рәсемнәрен генә карыйбыз. Бу китапта без сакларга кирәкле җәнлек, үсемлек, бөҗәкләрнең рәсемен генә түгел, алар турында мәгълүмат та алабыз. Кызыл китап аларны өйрәнергә куша, аларны сакларга кирәк дип кешеләрне кисәтә һәм аларны саклау юлларын өйрәтә. Укучылар, әйдәгез, бергәләп уйлап карыйк әле, Кызыл китапка кертелгән хайваннар, үсемлекләр ни өчен азайдылар икән соң? Әйе, бик дөрес, кеше табигатьне пычрата, чүпләрен ташлап калдыра, урманнарда янгыннар чыгара. җәнлекләрне рөхсәтсез аулыйлар, нефтьләр түгелә, төрле заводлардан начар һавалар чыга, болар барысы да инде безнең табигатькә зыян сала укучылар. Ә хәзер әйдәгез бергәләп уен уйнап алыйк. Мин сезгә шигырь юллары укырмын, әгәр дә сез шушы шигырь юллары белән килешсәгез, кул чабыгыз, әгәр дә инде килешмәсәгез, тыпырдап алыгыз. Чикерткәне тоттым да, банкага ябып куйдым. Ничек сайраганыңна карап утырыйм диеп. Ипи салдым капчыкка, киттем елга буена. Үрдәкләрне яратам, аларны мин ашатам. Урманга барып, мин керпе таптым. Кәрзингә салып, өйгә алып кайттым. Урманда балалар учаклар ягалар. Сүндерми учакны авылга чабалар. Сыерчык дустым килер дип, оя ясап куйдым мин. Сайратсын әле кинәнеп, мин дә торыйм сөенеп. Энҗе чәчәк җир тулы, җыйдык кәрзин тутырып. Әни сөенеп рәхмәт әйтер, шаккатыр безне күреп. Афәрин, укучылар, булдырдыгыз! Сез бик тапкырлар икән. Ә хәзер, әйдәгез, Россиянең Кызыл китабына кертелгән үсемлекләр һәм хайваннар белән танышып китәрбез. Кешеләр озак еллар дәвамында Арктика чүлләренең хайваннарын, ак аю һәм моржны аулаганнар. Нәтиҗәдә алар, сирәгәя барып, Россиянең Кызыл китабы битләрендә урын алганнар. Хәзер аларны аулау тыелган. Бу хайваннар Арктикада оештырылган тыюлыкларда махсус сакланалар.

Барыннан да бигрәк ак торна, кечкенә аккош, кызыл бүксәле казарка, шоңкар. Ауны тыю һәм тыюлыклар булдыу барысы да аларны саклауның иң мөһим чаралары. Россиянең Кызыл китабына урманнар зонасында тереклек итүче хайваннар да шактый. Мәсәлән, елга кондызы. Кайчандыр алар күп санлы һәм киң таралган булганнар. Ләкин чамасыз ау үз нәтиҗәсен биргән. Бүгенге көндә кондызларны кече Сасьваты юлыгында һәм аннан ерак түгел урнашкан махсус саклана торган табигый территорияләрнең бер формасында, ягъни заказникта саклыйлар. Дала зонасының күп кенә үсемлекләре һәм хайваннарына юкка чыгу куркынычы яный. Мәсәлән, Россиянең Кызыл китабына бик матур үсемлек, нечкә яфраклы чалма баш кертелгән. Кызыл китап битләрендә без эре дала чикерткәсен һәм безгә таныш кошлар купшы торна, дүдәк, дала бөркетен күрә алабыз. Россиянең Кызыл китабына Кавказның Кара диңгез буенда үсүче кайбер үсемлекләр, колхида чәнечкеле гөле, колхида самшиты, җиләкле тиле нарат кертелгән. Кавказның Кара диңгез яр буенда яшәүче кайбер хайваннар да эләккән. Мәсәлән, эре коңгыз,

Кара диңгездә кайчак матур дельфин, кара диңгез афалинысын күреп була. Дельфиннарны аулау хәзер тыелган, ләкин диңгезнең пычрануы алар өчен төп куркыныч булып тора. Кара диңгез афалинысын дельфинарийларда һәм океанариумнарда тоталар, бәхеткә, алар анда яхшы үрчиләр. Россиянең Кызыл китабына төрле табигый зоналарның үсемлекләр һәм хайваннар дөньясыннан күп төрләре кертелгән. Аларны җыю, тоту, аулау хәр җирдә тыелган. Үсемлекләр һәм хайваннарның сирәк төрләре тоюлыкларда сакланалар, хайваннарның кайбер төрләрен питомникларда үрчетәләр. Укучылар, шуның белән безнең дәресебез ахырына якынлаша. Киләчәктә сез табигатьне саклаучылар, яклаучылар, яратучылар булып үсәрсез дип ышанам. Бу җир йөзендә һәркем табигатьне яратырга, аны сакларга тиеш. Дәресебезне матур шигырь юллары белән тәмамлап, сезне икенче өлешендә, практик өлештә көтеп калам. Кызыл китап. Менә җир, безнең йортыбыз. Күршеләр бик күп анда. Йоп-йомшак куяннар да, чуар матур боланнар да, усал-усал бүреләр дә, агачларда бөреләр дә, бөдрә йонлы бәрәннәр дә, җитез, йомры, әрләннәр,